umuthi uyu tondu ni unduire mundurume o wothe angioya mutumia either kana ni wa kuma bururi uriku kana ni mukabi kana ni munjaruo kana ni mu ni muitariano ona okorwo wi mugikuyu munyitane nake mbegu yake na yaku inyitane

Tũgũthiĩ gĩtĩ Ithagunya na ngwĩciria maũndũ macio nĩ wakĩrora na nĩ ũrathiĩ kũmeciria na nĩ ũrathiĩ gũthuthuria o ta ũrĩa tũgũkwĩrĩte. Tabarĩra ĩno tũmĩtaga ya gũthuthuria kĩrĩra. Rĩu ndĩrenda tũcoke ho o harĩa tũgũtigĩire tũrie ndungata cia Ngai atĩrĩrĩ, Ndungata cia Ngai, Mũgĩkũyũ nĩ mũrathime, tũtingiuga ti mũrathime. Na nĩ atheremete o kuuga kũna. Ee, nĩ Ngai ũyũ, nĩ Ngai ũrĩkũ ũcio ũrathimĩte Mũgĩkũyũ tondũ Mũgĩkũyũ mũtugo wake, nĩ twa- nĩ twarĩkia kũmenya ũndũire, harĩ tũ- harĩ ngũrani ya ũndũire na mĩtugo. Mĩtugo ya Mũgĩkũyũ nĩ ũkũigua akiuga kĩrĩma kĩrĩ Biroirũ, kĩrĩ Njahĩ, gĩa Kĩrĩnyaga, na aya othe no Ngai ũrĩ kuo. Rĩu-rĩ, na kũrĩ Ngai ũrĩa twauga nĩ Ngai ndũire, o ta ũrĩa kuuma o kĩambĩrĩria. Reverend, nĩ Ngai ũrĩkũ ũcio ũrathimĩte Mũgĩkũyũ? Twarie ndeto cararũkũ. Asante sana mũtungatĩri. Kĩrathimo nĩ kĩingĩ kĩrĩa kĩrathimanagwo Na ta ũrĩa twambĩrĩirie kuuga nĩ kĩa ndũire, Mũgĩkũyũ kana mũndũ, twambĩrĩrie ũhoro wa mũndũ nĩgetha tũke he Mũgĩkũyũ. Mũndũ arathimagwo. nĩ harĩa oimĩte, harĩa oimĩte. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mũndũ oimĩte kwĩ Ngai ũrĩa ndũire, na koguo rĩ, ndarĩ handũ hangĩ, hatirĩ kĩhumo kĩngĩ kĩa kĩrathimo gĩake kĩngiuma, no kiumire he Ngai ũcio ndũire, tondũ kĩambĩrĩria kĩa mũndũ. nĩ nĩ ndũire, tondũ ndũire nĩyo yatũraga. Na thĩna ũrĩa twĩ naguo mũnene mũno wa mũgĩkũyũ na kĩrĩra kĩrĩa aheanaga, na hau nĩ wega kwamba kwamba gũthathaũra ũguo, nĩ tondũ matiĩtĩkagia Kĩrĩra kĩrĩa kĩheanagwo nĩ gĩa kweheria Ngai ndũire kwĩ Mũgĩkũyũ. Tondũ Ngai ũrĩa ndũire sorry reke njuge Ngai ũrĩa wa Mũgĩkũyũ ndetĩkagia kwĩ mũndũ watũmirwo wĩtagwo Jesu arĩ mwana wa Ngai. Na hau nĩho tũgĩagĩra na nganja tondũ matiĩtĩkagia ũhoro wa Jesu ũrĩa wokire. Na no mũhaka tũmenye kĩhumo kĩa Ngai ũcio wa ndũire ũrĩa ũũkĩte atwaranĩte na mũndũ nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Kwoguo kĩrathimo kiumaga he kĩhumo kĩa ũndũ ũrĩa wĩho. Na tũkĩaria ũhoro wa kĩrathimo tũtirakĩaria kĩrathimo kĩa mũndũ. Kĩrathimo kĩa mũndũ no kiumĩre kwĩ Ngai. Ũrĩa wamũrehire gũkũ na ũrĩa kĩambĩrĩria arĩ we na nĩwe Ngai ndũire. Thengiũ mũno Apostle Bennett, we na ũgũtwĩra atĩa tondũ nĩndĩraigua ũhoro ũcio ũraigua ũgĩgũcina gũgũcina Ta tũtaarĩrie gũtwĩra atĩa ũhoro ũcio Thank you very much. Eh, nĩ ngatho mũno Pastor Ken na Reverend Maina. Tũthiĩte wega tondũ no gũthuthuria tũrathuthuria. Na harĩ gũthuthuria kĩrathimo eh, Ngai ũrĩa wambararĩtie mũgĩkũyũ ũguo amwambararĩtie rĩ. eh, Ndingĩenda kwenda kwamba gũteng'era kuga nĩ mũna. No ingĩenda kwamba kũhũthĩra ciugo Jesu atũtigĩire akĩtwĩra na inyuĩ nĩ mũkamamenya na maciaro mao. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, ingĩenda kwamba kũrora maciaro kana mawĩko ma Ngai ũrĩa wĩragwo wa Agĩkũyũ wa Kĩrĩnyaga, Mbirũirũ na kũrĩa kũngĩ. Na rĩu ningĩ tũrore ũyũ wa wa Jesu atanoka rĩ, Ũrĩa marathimĩte nginya ha? Tondũ tũmaringithanie-rĩ, nĩgetha tũmenye haswa nĩ ũrĩkũ. Ũyũ wa kĩrĩkanĩro-rĩ, akinyire gĩkũyũ-inĩ arĩ 1900 or late.

No tũũranie atĩrĩrĩ, Nĩ atĩa ciekĩire maithe maitũ acio maarĩ kuo hĩndĩ ĩyo? Twambe tũrore atĩrĩrĩ, Nĩ ciamaheete gĩthomo? Twĩra nĩ aca. Gĩthomo kĩrokire na Jesu. Tũũranie atĩrĩrĩ, Nĩ ciamarathimĩte na indo, ũtonga? Anja nĩ aca. Maikaraga nyũmba cia nyeki. Ti atĩ gũtiarĩ mabati. ti ati gutiarä mahiga mahiga in fact gutirä ma importetwo ma gwaka nyå mba iria ciakĩtwo central marä o central no ngai ä yo wa mbere ngai icio cia irĩma-inĩ itirĩ maendereo tondå nginya bara iria ciahũthagĩrwo nĩ iria andå maturaga na magũrũ magĩthiĩ no hatirĩ bara atĩ yenjetwo Marenjana ki. M Jesu atanarehwo-rĩ, gũtirĩ maendereo maarĩ kwa Mũgĩkũyũ o na kwa aya angĩ. Mũndũ ũrĩa woka na cabi ya maendereo-rĩ, nĩ Jesu. Arĩa, gĩthomo gĩtiarehirwo nĩ mũkoroni. Kĩthomo kĩarehirwo nĩ mũmĩshonarĩ tondũ nĩkĩo gĩciarĩte maũndũ maya. Na Gĩkũyũ inoka kũndũ kũrĩambire kũrehe cukuru-rĩ, nĩ thogoto na tũmũtũmũ. Na by 1926, thogoto ya producĩte arutwo ngiri ithatũ arĩa mahĩtũkĩire kuo. Na nĩho aingĩ ao manjirie gũ create ma movement a harĩ thuku na a ũũ na a ũũ na a ũũ, andũ acio a mahinda mau. Ona noho wa Kenyatta mũimi rĩ, marĩki kwamũkĩra ũgĩ ũrĩa warehwo nĩ mũmĩshonarĩ rĩ, nĩguo mahingũkire maitho. Ti atĩ marĩ ega gũkĩra arĩa maithe mao marĩa mamaciarĩte, mm, no he kĩndũ mamũkĩrire maithe mao matamũkĩrĩte. Makĩamũkĩrire kumana na Ngai ũrĩkũ? Ti Ngai wa Kĩrĩnyaga, ti Ngai wa Kĩrĩmbirũirũ, ti Ngai wa Kĩanjahĩ. nĩ Ngai wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũguo no njuge ũrĩa thũ- ũrĩa moigaga na gĩthũngũ without any fear of contradiction ngai ũrĩa ũrathimĩte agĩkũyũ rĩ magatũgĩra ũguo rĩ atĩ they are all over the world nĩ ngai wa mwathani witũ jesu kristo no ti ngai wa kĩrĩnyaga gũcoka hau ngũrie kĩũria reverend Eh, mwatwira na ngũ- ngũria ngĩũria gĩkĩ on behalf ya thikĩrĩria nĩguo tondũ eh, kũrathimwo he tofauti ya kũrathimwo na gũtherema eh, tondũ mũcine ndoĩ ngai mũndũ tũngĩthiĩ coka mwena wa asia matiũĩ ngai Jesu aingĩ nĩ arĩa mahoya na India na nĩ gũkoretwo na ndereti magakiuga eh, ona mũcaina nĩ arathimĩtwo na, ho- na kana mũhĩndĩ nĩ arathimĩtwo na nĩ ena indo nyingĩ na ahoyaga ng'ombe ũgũtũbautabicira atĩa mũgũtũbabanurĩra atĩa kana mũgũtũcaũrĩra atĩa ndeto ici nĩgetha mũndũ emenye harĩ Kĩrathimo nĩ kĩ na gũtherema nĩ kĩ? Nĩ thengiũ mũno, thengiũ mũno mũtungatĩri. Niĩ ndĩrenda gũcoka he Ngai ũrĩa ndũire, tondũ rĩrĩa tũrĩmenya ũhoro wa ngai ndũire, nĩguo tũgũthaũthũkĩrũo nĩ maũndũ macio mangĩ mothe ma kĩrathimo na ũtheremu. Ũtheremu umanaga na ũmenyo ũrĩa mũndũ ahetwo nĩ Ngai agũteithia ũgatherema. No kĩrathimo nĩ kĩrĩa gĩtangĩeherio nĩ mũndũ. Ũgĩ no weherio nĩ mũndũ, ona ũtheremu Mũndũ agĩtherema agakagia indo igacoka igathira, nĩ tũkoiga mũndũ ararĩ na mĩgũnda, ararĩ na ngari, ararĩ na ma, na, na, na, na indo nyingĩ, no indo icio igacoka igeka atĩa? Igathira. Ũcio nĩguo wĩtagwo ũtheremu. No ndũngĩthengia kĩrathimo kĩa mũndũ, gĩa ũthakaru wa mũndũ. Mũndũ ũcio no arathimĩtwo na ũthaka, tondũ ũthaka ndũheanagwo nĩ mũndũ, ũheanagwo nĩ Ngai. Iniũrũ rĩu rĩaku ũguo rĩhana nĩ kĩrathimo kĩa Ngai na gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩcenjia no agĩthũkangirie ũthaka ũcio. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Ũndũ wa kerĩ, njugire kĩrathimo kiumaga harĩa he kĩhumo. Tũiguaga na ti kũigua nĩguo Kĩrĩkanĩro kiugaga, Ngai ũcio ndũire, ũrĩa wĩwaririe, ombire mũndũ ũmwe. Na nĩguo tũthomire atĩ ombire thĩ, akĩũmba iria, akĩũmba mĩtĩ, akĩũmba, akĩrehe ũtheri akiuga nĩ mũthenya. Ũngĩthiathia na hau mbere nĩ ũkũigua thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria, na nĩ ngwenda tũthome Kĩambĩrĩria ĩmwe. mũhari wa 26. Kĩambĩrĩria ĩmwe mũhari wa 26. Kĩambĩrĩria ĩmwe mũhari wa 26 ũroiga, Ũku, ehe, ũroiga atĩrĩrĩ, ĩ, ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, Ngai, akiuga atĩrĩ, Ngai ũrĩa twĩrirwo ũhoro wake, Ngai akiuga atĩrĩ, nĩ Ngai waiga, ti mũndũ Ehe. Nĩtũũmbe nĩ andũ. Nĩtũũmbe andũ. Matariĩ ta mũhiano, mũhianĩre witũ. Nĩtũũmbe andũ mahaana ta ithuĩ. Ũguo mũndũ nĩ kũũmbwo oombirwo ndaarĩ kuo. Mahaanane na ithuĩ. Ehe. Nao maathage ciũngũyũ cia iria-inĩ. Na nyamũ iria, na nyamũ irĩ na njoya cia rĩera-inĩ, na nyamũ cia magũrũ mana, na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ, o gwata kanyamũ o gothe gatambi, karĩa gatambaga thĩ. Karĩa gatambaga thĩ. Nĩtũũmbe andũ mahaana kĩ? Kwoguo ithuĩ kĩhumo giitũ nĩ Ngai ũcio ndũire, tondũ nĩwe wombire mũ, mũndũ. Ha! Ha! Akorwo nĩ Ngai wombire mũndũ rĩ, ombire mũndũ ũmwe? Thoma hau kĩandanda tũigue. Mweri ũrĩkũ? O tũ- mũhari wa 27 ũkuga atĩa? Mweri wa mĩrongo ĩĩrĩ na mũgwanja ũroiga atĩrĩrĩ, We Ngai agĩgĩtũma kũgĩe andũ matariĩ ta mũhianĩre wake we mwene, agĩgĩtũma magĩe Agĩtũma magĩe na mũhianĩre o ta wa Ngai, agĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka. Kwoguo, kwoguo mũndũ nĩ kũmbwo ombirwo, ndũngĩ, na nĩkĩo ũtangĩcenjia, ndũngĩcenjia mũndũrũme, mũndũ, nĩguo etwo? Ĩĩ, mũndũ mũrũme. Etagwo mũndũ mũrũme. Ĩĩ. Ndũngĩcenjia mũndũ mũrũme. Atuĩke mũndũ nĩ mũka, etwo mũndũ mũka kana mũndũ wa nja, o ũrĩa etwo, ndũngĩmacenjia tondũ ũcio nĩ ũngai. Na mũndũ oyaga kĩrathimo kuuma he kĩhumo gĩake. No ũtheremu-rĩ, no ũgĩe naguo kũringana Kuumana na kĩrathimo kĩrĩa ũkũrathimwo nakĩo-rĩ, nĩ ho ũtheremu uumaga. Ũtheremu uumaga gwĩ kĩrathimo gĩa kĩrĩa ũhetwo kuuma kĩhumo-inĩ. Njoke harĩa mũtungatĩri oiga, aria ũhoro wa mũndũ wa Mũgĩkũyũ. akaria ũhoro wa, wa ngai ya kĩrĩ nyaga na ũngĩthikangĩrĩria kĩrĩra kĩu na ndikwendaga kũingĩra kũu no reke ngwete nĩ kũgweta ngũgweta hĩtũkĩire ho rĩ tũiguaga mũgĩkũyũ akiuga ombĩirwo nĩ mũgĩkũyũ nĩ kũmbwo ombirwo agĩcoka akĩreherwo airĩtu anga ndimenyaga angĩkorwo mũgĩkũyũ nĩ kũmbwo ombirwo rĩ mũgĩ- mũikamba nake oimire kũ Kĩũria, Oimire kũ? Tondũ Ngai ombire mũndũ ũmwe-rĩ, aya angĩ moimire kũ? Angĩkorwo nĩ Mũgĩkũyũ wombirwo nĩ getha a, nĩ ngai ĩrĩa ya Kĩrĩnyaga, ĩ aya angĩ moimire kũ? Kĩrathimo kiumaga kuma kĩhumo kũrĩa mũndũ aumĩte. Naguo ũtheremu umaga irathimo-inĩ. iria mũndũ ahetwo nĩ kũrĩa oimĩte. Thengiũ mũno Reverend. Eh, na no tũthiĩte wega mũthikĩrĩria ngwĩciria nĩwageria kũbabanũkĩrwo ũhoro wa kĩrathimo na gũtherema Apostle Bernard ũhoro wa kĩrathimo na gũtherema tondũ kũrĩ andũ marauga nĩ tũtheremete Tũrĩ arathime. Ĩ ũgũtaarĩria no ũgũcacaũra atĩa kũringana na mawoni maku, na makĩria kũringana na Maandĩko? Mũndũ anarathimwo aheagwo license ya gũtherema. Wanarathimwo ĩyo nĩ license ya gũtherema. No gũtherema nĩ kũrĩ ũgwati ũmwe ũkoragwo ho. Na rĩrĩa Ngai aingagĩria Isiraeli bũrũri ũrĩa aameereire. Aambire akĩmeta mũcemanio amonie ũgwati wa gũtherema kũrĩa arathiĩ kũmahe tondũ nĩ amarathimĩte. Akĩmeera, Mũtikanariganĩrwo nĩ kũrĩa ndamũgeririe werũ-inĩ, warĩ mwakanu mũno na warĩ nginya na nyoka ciombũkaga, ngĩtĩkĩria mũhũte na mũnyote. nĩgetha menye nĩ kĩĩ kĩu kĩ ngoro-inĩ cianyu. Na ndĩmũbundithie ũndũ ũngĩ, atĩ mũndũ ndatũũragio nĩ mũgate tu, no atũũragio nĩ kiugo kĩrĩa kiumĩte kanua gakwa. Akĩmera, Mwathiĩ kũũrĩa nĩ mũkwĩnyitĩra nyũmba mũtaakire, nĩ mũkũgetha mĩthabibũ mũtahandĩte, kũũrĩa mwathiĩ gũtherema no mũmenyerere Mũtikanariganĩrũo atĩ niĩ nĩ niĩ ndĩmũheaga hinya wa gũthondeka ũtonga. Nyũmba ya Mũũmbi harĩa yerekeire, yerekeire ũgwati-inĩ wa kũriganĩrũo. A Ti ũguo ĩtũũgĩrĩte na ĩtheremete, tiguo yahaanaga. No nĩ Ngai ũyũ maithe maitũ meetĩkĩrire, makĩmwamũkĩra, makĩmũkumbatĩria. Nĩwe watũheire hinya wa gũtherema, wa gũthondeka ũtonga. Tondũ tũtingiuga nĩ gĩthomo, gĩthomo ta kĩrĩ ithuĩ ũthomu mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Mũjaruo akĩrĩ mũndũ mũthomu. Mũthiaga kwa mũndũ mũthomu, niĩ njikarĩte kwa Jaruo mĩaka kĩbaũ. Wathiĩ kwa mũndũ mũthomu no ũgakora nĩ nyũmba ya nyeki. wathi na hau ambaruya the same thing nyumba cia nyeki ciathirie central nona gũkũ rũgũrũ ciĩ kuo na ndũkuga nĩ ũndũ nĩ tũkoretwo na mapresident rift valley ikoretwo na mapresident na wathi nĩ ũgũkora nyũmba cia nyeki no kĩrĩa mũgĩkũyũ wekire maithe maitũ mekire rĩrĩa makinyĩirwo nĩ ndeto ĩno ya mwathani jesu na nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ ciana ciao nĩcio rĩu cianjĩtie gũkana jesu Tondũ andũ arĩa maretwo athuri thaa ici, ũrĩa athuri acio maratongoria ciama nĩ a mĩaka mĩrongo ĩnana, mĩaka mĩrongo mũgwanja. Ũguo nĩ kuga maciarirwo 1950s, late 40s. Na arĩa manyitire ũhoro ũyũ maũnyitire 1910, 1920 na kuma hau gũkinya 1926 eh, eh, history ĩtwĩraga nĩguo kwanjirie kũgĩa na migration ya andũ kuma mĩtugo-inĩ yao. marorete nyũmba-inĩ ya Ngai ũkristianĩtĩ-inĩ. Ũguo ngĩenda kuga without batting my eye, atĩ Ngai ũrĩa ũtheremetie gĩkũyũ na agakĩrathima nĩ ũyũ wa kĩrĩkanĩro, tondũ maithe maitũ manyita ũhoro ũyũ mathire magĩcina mĩano magĩte indo iria ciothe cia Ngai icio marongoragia, no arĩa angĩ mamũkĩra matiateire manyitanĩirie mwena ũyũ nĩ Jesu mwena ũyũ eh, nĩ ngai icio cia nakũu na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe ngai aki- tũkĩgĩa bĩba na ngai bĩba ĩyo nĩwe ĩtũtheremetie rũrĩrĩ rwa gĩkuũ no ti gĩthomo ti ithuĩ ithuiki athomo na ti kwamũkĩra ũhoro ũyũ ti ithuĩ twambire kwamũkĩra watũkinyĩrire thutha wa ũhoro ũyũ gũkorwo ũkinyĩte bũrũri ũyũ over 40 years

Okay, thome maandĩko mau. Gũcokerithia maathani kwagĩrĩire mũno. Gũcokerithia maathani inyanya ĩratwĩra na mũtikanariganĩrwo nyũmba ya mũmbi mũmenyerere kũriganĩrwo kũriganĩrwo nĩ ũgwati mũnene mũnene ithiraeli rĩariganagĩra rĩkona na mai- rĩkona na matũ Na maniũrũ. Maandĩko maroiga atĩrĩ, mũhari wa ikũmi na inyanya, No rĩrĩ, ririkanaga Jehova Ngai waku, nĩ gũkorũo nĩwe ũkũheaga hinya wa kuona ũtonga ũcio, nĩgetha atũme kĩrĩkanĩro kĩrĩa aarĩkanĩire na mathoguo na mĩĩhĩtwa kĩrũme wega o ta ũũ gũtariĩ ũmũthĩ. Ũririkanage fashion ingĩ ciuga ndukanariganĩrwo na hau nĩho twerekeirio nĩ kũriganĩrwo ũguo ngenda kuga atĩrĩrĩ ngai ũrĩa ũtheremetie mũgĩkũyũ nĩ ngai ũyũ wa kĩrĩma ũyũ ndarĩ mũgũnda okire naguo mũgĩkũyũ atanyitĩte ũyũ ndarĩ kĩndũ okire nakĩo mũgĩkũyũ atarĩ nakĩo kĩrĩa okire nakĩo nĩ kĩrathi Mwanjĩ- nĩ mwanjĩtĩkĩra ĩ na ningũka na kĩrathimo gĩakwa matoĩ bata wa mĩrĩmĩre ya biacara makĩanjia kũmenya magĩthoma maũndũ maingĩ harĩ arĩa marehire ũhoro ũyũ na magĩthiia kwambarara njikana ndacokia kĩũria Reverend, rĩu twa- ta- taigue tũtarĩ na ũhoro ũratherũka Kũ- eh, Ĩĩ, rĩu rĩ Eh, he ciugo igwetirwo igĩrĩ nĩ apostle mũcina na nĩ ngwendaga gũcoka ho ũhoro-inĩ wa kĩrathimo tondũ tũtukanagio handũ hamwe. Haha he mũndũ woka kũhunjia ũhoro nĩgetha aheane ũhoro wa Ngai ũrĩa wa ma, na he mũndũ ũngĩ woka gũtunyana indo. Andũ acio nĩ erĩ different. Acio nĩ andũ erĩ different. Gũkũ thĩna ũrĩa twagĩire naguo na ũkombo ũrĩa tũkoragwo naguo nginyagia ũmũthĩ, Ti wa ũhoro ũrĩa wa ma. Nĩ mũndũ ũrĩa wokire gũtũtunya indo. He mũthũngũ wokire akĩmenya egũka gũtũtunya indo citũ. No ũcio ndokire gũtũhe ũhoro wa Ngai. Okaga gũkũ kuoya mĩgũnda, gũkuoya ikeno citũ na maũndũ macio mangĩ. No harĩ ũngĩ wokire gũtũruta ũkombo-inĩ wa meciria na kũhoyaga ngai iria itarĩ cia cio. Andũ acio erĩ nĩ andũ very different. Na tũngĩmatukania rĩ, nĩguo njugire o kĩambĩrĩria, tũngĩtukania ũndũire... Na mĩtugo nĩ tuora na tũtingĩhota kũgera harĩa hagĩrĩire nĩ kũgererwo. No mũhaka tũtigithũkanie ũhoro wa ũndũire na mĩtugo. Na no taguo twagĩrĩirwo nĩ gũtigithũkania ũhoro wa mũthũngũ ũrĩa wokire gũtũhũra. Mũkoroni. Ũcio wĩtagwo mũkoroni. na mũthũngũ ũrĩa wokire gũtũhe ũhoro gũtũhe ũhoro mũmissionary wa kĩrathimo kĩa Ngai ũrĩa ndũire. Na gĩthũngũ mamwĩtaga mũkoroni na mũmission, ona mũthũngũ ndakĩ ona mũthũngũ ndakĩmatigithũkanagia. Akoiga ũyũ nĩ mũkoroni oka gũ- oka gũtua andũ ngombo, na harĩ ũngĩ woka gũtuĩka mũci- mũmissionary. Mũmissionary oka gũkũrehera maendereo Na gwĩkĩra ũguo ũroiga hinya-rĩ, history ndĩratuonia mũkoroni agĩaka cukuru tiga ĩno ya Narobi, Narobi school. Na ndakĩte mũndũ mũirũ athome, akĩte o ciana ciao cithomagĩre kũ? No cukuru ici ũrona ciyũrĩte warĩ wĩra wa missionary, Jesu. Mũkoroni rĩrĩa okire gũkũ, akaga territory ciao iria tũtangĩatonyire, mũgĩkũyũ ndangĩathire kuo, ndũngĩatonyire tondũ ndwetĩkĩrĩtio, tondũ okire kuoya indo citũ. No mũ missionary okaga agaka kanitha, ageta andũ arĩa athĩni na andũ arĩa matarĩ nguo, akamonia kũrĩma. akamonia kwĩhumba akamonia gĩthomo nĩgetha mũndũ ohogĩge atige gũikara nyũmba ya mabati atige gũthiaga kũrĩagwo nĩ ndutu no mũkoroni kũrĩa aikaraga tondũ okaga gũtunya andũ ameherie ũtonga-inĩ wao na indo-inĩ ciao ndũngĩaikarire kũrĩa maikaraga Ona ndũngĩathire. Andũ arĩa maheanaga kĩrĩra kĩa mũkoroni mangĩtũhe ũhoro wa ma nĩ atĩ kũrĩa mũthũngũ aikaraga ndũngĩaikarire. Mũthũngũ mũkoroni. Mũthũngũ mũkoroni. No mũmĩshonarĩ okire kũrĩa tũrĩ. Agĩũka gũikara kũrĩa tũrĩ. nĩgetha atũthondekere thukuru, atũthondekere thibitarĩ, oro rĩu ngĩũhĩga niĩ nĩguo ndĩrakorire gwĩ thibitarĩ cia athũngũ itingĩthio nĩ mũ, nĩ mũndũ mũirũ. Gwĩ thukuru itangĩthio nĩ mũndũ mũirũ no ithirwo nĩ mũthũngũ. No mũ missionary rĩrĩa okire Akĩenda gũtwĩra ũguo tiguo kũhana, mũndũ nĩ mũndũ, tondũ mũndũ nĩ mũ, mũndũ arehirwo nĩ ndũire, na gũ, no ngothi, ngothi, ngothi nĩyo ndiganu, kwĩ ngothi njirũ, kwĩ ngothi ndune, kwĩ ngothi ĩyo ĩngĩ, ngothi ĩyo ĩngĩ, no mũndũ nĩ mũndũ, mũndũ ũcio angĩthomithio no ahaane ta mũthũngũ ũrĩa. Na ũguo nĩguo twagĩrĩirũo nĩ kũmenya atĩ kĩrathimo kĩrehagwo nĩ Ngai no gũtherema nĩ kwa mũndũ kũringana na kĩrathimo kĩrĩa ahetwo nĩ Ngai. Thengiũ mũno. No harĩ ciũria ikoretwo andũ makĩyũria na magakorwo makĩheo kĩrĩra. Tuge nĩ gũthuthuria kĩrĩra, mũtabaranĩria witũ na mũtwĩroreri tũrathuthuria kĩrĩra, tũgakĩigua ũgakĩrwo maũndũ maya marathiĩ ũguo ũrahĩtũkĩra moritũ gũkũ Nairobi kana kũrĩa ũrĩ mũrimũ ũyũ ũkĩte nĩ tondũ ndũrĩ na kĩrathimo gĩa aciari. Na ũthiĩ ũrore kĩrathimo kĩu gĩa aciari, hau tũngiuga atĩa tondũ nĩ watwĩra... Kĩrathimo kiumaga kũrĩ Ndĩire-rĩ, nũũ ũheanaga kĩhumo-rĩ, naho haha ha Aciari-rĩ, hara, hagũikara atĩa nĩgetha mũndũ ũgee? Rũu nĩ rũgano tũkũgana mũthenya ũngĩ, tondũ mahinda maitũ ndĩrona nĩ gũthira marathira, tondũ wa rĩrĩ, mũndũ angĩrathimwo. Ndoiga mũndũ arathimagwo kuuma gwĩ kĩhumo. Na twathoma maandĩko hau twathoma atĩrĩrĩ, we mũndũ rĩ nĩ aheo athage indo iria ingĩ i gũkũ ciothe, na acoke erwo atĩrĩrĩ athereme. Eke atĩa? Athereme. Athereme. Ũguo o ta ũrĩa njugire atĩ Ũmũthĩ mũndũ mũirũ angĩnyitana na mũndũ ũgwĩtwo mũthũngũ matonyane, mbegũ icio ihutanie nĩ ikũgĩa mũ. Ũguo he mũndũ umaga thĩinĩ wa mũndũ, o ta ũrĩa mũndũ oimire thĩinĩ wa Ngai. O ũrĩa twerirwo mũndũ nĩaheo watho wa gwatha indo ici ingĩ-rĩ, kwoguo akĩheo rũtha nĩ ndũire wa kĩrathimo, rũu nĩ rũgano rwa mũthemba ũngĩ, rwa mũthenya ũngĩ. Kwoguo mũndũ he handũ akinyaga akaheo kĩrathimo nĩ ndũire, tondũ nĩaheo wathani wa indo iria i gũkũ Eh, ngĩongerera ũguo njuge atĩrĩrĩ ũguo reverendi aroiga irathimo ciĩ sources ithatũ kĩrathimo kĩa mbere nĩ kĩrĩa ngai arathimanaga nakĩo na akĩrekagĩrĩria kũhĩtũkĩra kwĩ ndungata ciake kĩrathimo gĩa kerĩ nĩ kĩrĩa ehokeire mũciari gũtirĩ mũciari ũtakoragwo na kĩndũ gĩa ciana ciake But unfortunately, aingĩ nĩ arĩa mathiaga irima na irathimo icio. Kĩrathimo gĩa gatatũ nĩ gĩa thirikari. No ũrathimwo nĩ Ngai, ũrathimwo nĩ mũciari, thirikari ĩgirie ũrĩe. Ngai nĩgetha akũrathime no nginya ũkorwo at good terms nake. Mũciari nĩgetha arekererie gĩake Tũraigua Isaka akĩra Esau, thiĩ ũrehere kĩndũ ndĩe, meaning no nginya ũko in good terms na mũciari akũrathime. Thirikari nĩ getha ĩgwĩtĩkĩrie ũrĩa irathimo ici na ĩkũhe good will yayo, no nginya ũko in good terms na thirikari. He, he, he, he ũmwe witũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ eh, nĩ arathimĩtwo nĩ aciari ake ngwenda gwĩtĩkia ũguo na Ngai no amũrathimĩte No thirikari nĩ yagiririe arĩre gũkũ, arĩagĩra na kũu nja. Sources cia irathimo nĩ ithatũ. No ndĩkie na kuuga atĩrĩrĩ. Ũrĩtie, ũririe kĩũria, nĩ Ngai ũrĩkũ ũrathimĩte Agĩkũyũ? Njuge itekũbucia, nĩ Ngai wa Ithe witũ, wa Mũhonokia, nĩ Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo. No mũtino ũrĩa ndĩrona twĩ naguo nyũmba ya Mũũmbi, tũhana, twerekeire kũhana harĩa ha kĩũra. Kĩaringirio rũũĩ gĩkiuga nĩkĩo kĩeringia. Ũmũthĩ Jesu tũrathomithio tũmwagĩre kĩene. Mbere ya wĩtĩkĩrĩte gĩthomo kĩu gĩrathomithanio gĩa gũtunya Jesu ũgooci wake, amba ũthome history wega. ũgĩe na ũma ta ũguo yatarĩrio nĩ Reverend ya kuga atĩ ndũga confuse athũngũ erĩ ndũga confuse mũkoroni na mũ missionary na wagatatũ ndugetĩkĩre kwĩrwo Jesu arĩ mũthũngũ Jesu ti mũthũngũ Jesu nĩ arĩ ũafrika mũingĩ gukira uthungu uria wi thiini wake no ni gukinyio akinyirio gwitu ni athungu no ti kuga ni muthungu na tondu ndona mathaa maitu ni mathira mwiroreri witu ni twakena muno ni gukinyukithania na ithui na gutuhe matu maku na gwitikira tuthuthurie kirira hamwe Maũndũ mau mothe Ngai atũteithia gũthathaũra ndĩrenda gwĩtĩkia nĩ megũkorwo marĩ kĩrathimo na ũteithio mũno kũrĩ we. Harĩ mũndũ ũrahĩtithĩtio ũkarutwo njĩra-inĩ ĩrĩa ya ma, Ngai nĩ atũhũthĩra gũka gũgũcokia njĩra-inĩ ĩrĩa ya ma. Na ũnyite kiugo gĩkĩ, Ngai akĩra Ithiraeli atanamaingĩri kũrĩa, Mũtikanae kũriganĩrwo. Nĩndakũhoya mũrũ wa Ithe witũ. Ndũkae kũriganĩrwo, na ndũgetĩkĩre kũheenio. Kuuma tene, andũ arĩa matũũrĩte matongoretie ndũrĩrĩ ciothe nginya Isiraeli maarĩ athuuri. No ningĩ nĩ harĩ mũtino, tondũ athuuri manahũthĩka mũno kũhĩtithia ndũrĩrĩ. Ndiroiga Gĩkũyũ, ndĩroiga ndũrĩrĩ, nĩ tondũ they have advantage of time. No wega wa kĩrĩra nĩ atĩrĩ, nginya Ngai etĩkĩre, oigaga gĩake gĩthuthurio, akĩĩra Mutha, Ndagũtũma ũthiĩ wĩre andũ arĩa, mbere yao ndaiga njĩra igĩrĩ, ya muoyo na gĩkuũ, ya kĩrathimo na kĩrumi, ũmeere marũmĩrĩre, mathuure ya muoyo, nĩgetha matũũre o na ciana ciao. Ngai na nĩ kĩhoti, nĩ ekanĩrie gũtũthuurĩra na agĩtũhe wĩyathi wa gũthuthuria. Ũguo nawe nĩ ngwenda, nĩ twagũteithia gũthuthuria, no thiĩ na mbere gũthuthuria maũndũ marĩa ũrerwo. Maũndũ marĩa ũrerwo. Ndũkanae gwĩtĩkia maheni, no makuue ta ma. Tondũ wakuua mahe, woya maheni ta ma, ũkahaana mũndũ wakuuire mwatũ na njũkĩ. Cithio igĩkũrathaga o kahora mũtũũrĩre-inĩ ũyũ, na wage gũgakinyanĩra ũrĩa Ngai endaga ũkinyanĩre. Ngai akũrathime mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo twarĩ ũkinyũkithanĩtie na ithuĩ. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, ndĩrona mathaa maitũ nĩ mathira, ingĩkũũria tũhoe hamwe. Nĩ ũndũ wa gũthuthuria kũu twathuthuria, nĩ getha ciugo icio twaria cikorwo ciĩ kĩrathimo kũrĩ we. Kũna, rekei tũcokie ngatho. Nĩ twagũcokeria ngatho, twakũnenehia, twagũtũũgĩria, twagũthathaiya, wee Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩrĩra gĩaku, kĩrĩra gĩaku gĩtiteaga, kĩrĩra gĩaku nĩ kũrũnga kĩrũngaga, kĩrĩra gĩaku nĩ kũhanda kĩhandaga, kĩrĩra gĩaku nĩkĩo gĩciaraga kĩrathimo gĩaku, kĩrĩa kĩo gĩtongagia Gĩtekuumwo thuutha nĩ kĩeha. Na nĩtwagũcookeria ngaatho nĩ tondũ kĩeha nĩ gĩa gũtũma ũtũthuthuurie kĩrĩra gĩkĩ. Ũtwĩkĩrĩte mũrigo ũcio nĩ tondũ nĩũrenda gwĩka andũ aku mawega, maũndũ mega. Na marĩa ũmekĩte nĩũrenda kũmagitĩra nĩ tondũ mũici okaga kũiya, kũũraga na kũnyariira. Na ngarĩ nĩĩingĩrĩte thĩinĩ wa gĩceegũ kĩa nyũmba ya Gĩkũyũ ĩkĩenda kũiya, ĩyetambũre. Yũrage na ĩnyariire. No ũguo gũtigũkinyanĩra, nĩ tondũ kiugo gĩaku kĩ hinya, ũguo twakĩrekereria gĩathiĩ kĩhaana rũhiũ rwa njora, gĩgũthiĩ gĩthĩnjĩte maheeni mothe, nayo ma ĩtigwo ĩĩanĩkĩte. Na tondũ ma nĩwe ĩkũũraga andũ aku, ma nĩĩkũmakũũra. Nĩtwaiga nĩ wega, amũkĩra ngumo na ũgooci, tũkĩrathima eroreri na athikĩrĩria aitũ. Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristũ Jesũ Mwathani witũ twahoya, twacokia ngatho na twamũkĩra. Amen and Amen and Amen. Shalom, shalom. God bless you.